Ameslayneɣ ɣef sebɛa n ṭwabaɛ ildin deg tektabt n l'Apocalypse neɣ deg tektabt n Uḥi. Lebɣi n Sidi Rebbi i wakken ad aɣ-d-ibeggen d acu ara yeḍrun uqbel tuɣalin n taglas xaṭer lebɣi n sidi rebbi iwakken ad isseɛlem agdud-is ɣef ayen i d-itettun iwakken agdud-nni ad iheggi iman-is deg tektabt-agi l'apocalypse neɣ taktabt n uwḥi d taktabt Anda Sidi Ṛebbi isebgan-iyi-d amek ara tfak ddunit. Ɣas akka aṭas ur tt-nefhim ara. Ɣas akka aṭas i tt-ittaggaden. Lmeɛna nettat tesɛa azal d ameqqran. Aṭas i tt-ittwalin am akken tecompliquer mliḥ. amakken tuɛar. D acu ma yella neɣra taktabt-agi-ni s tafat n Lɛehd Aqdim akked tafat n Lmasiḥ, s tezmert n Ṛṛuḥ Iqedsen, nezmer ad nefhem aṭas n tɣawsiwin. Sebɛa n ṭṭwabeɛ-agi, akken d-nenna yakan, d sebɛa, yeɛni les périodes, n umezruy de l'histoire ara d-ɛic txelqit deg lmuten d ḥeggu d talluyt n Lmasiḥ s igenni alamma d tuɣalin tis snat n Daglas. Dɣa ad nezwir ad nwali setta n ṭṭwabaɛ imezwura. Deg setta n ṭṭwabaɛ-agi ad nwali d akken yal ṭṭabeɛ yettmeslay-aɣ-id ɣef yiwet yeɛni ɣef yiwet la période n umezruy de l'histoire wa ten-id nwali yiwen yiwen axaṭer wis sebɛa ad ten-eǧ ad t-id nwali kra n tikkelt nnaḍen xaṭer winna il est un peu spécial dɣa neẓra-d dakken yiwen ur yezmir ad yeldi ṭṭwabeɛ-nni Ḥaca izimer n Sidi Ṛebbi yellan d Lmasiḥ, xaṭer netta kan i yesɛan tazmert-nni i wakken ad yeldi ṭṭwabaɛ-nni, d netta kan i iɣelben lmut, d netta kan i iɣelben Cciṭan, d netta kan i d-yewwin tarennawt. Dɣa deg tektabt-agi n Lapukalypse n Uwḥi, Ixef wis setta i ttmeslayeɣ yid ɣef ṭṭwabeɛ-agi. Wakken d-nniɣ, ilaq daɣen-a, mi ara nettmeslay ɣef ṭṭwabeɛ-agi, ilaq ixmim-nneɣ ad iruḥ ɣer sebɛa n tmesgidiwin-nni neɣ ɣer sebɛa n lizigliz-nni, le chapitre 2, parce que y a un parallèle gar-asent. Ad nwali sebɛa n ṭṭwabeɛ, sebɛa

tektabt-agi n uweḥḥi ixef wis setta taseddart tamenzut akked d tis snat awal n Sidi Ṛebbi yeqqar ayagi walaɣ daɣen imi icerreg izimer-nni ṭṭabaɛ amezwaru sliɣ i taɣect n win eh, n yiwen si rebɛa lxuluq-nni tenṭeq tenṭeq-d amerɛud tenna-d as-d walaɣ yiwen uɛidiw d amellal Win i t-id-irekben yeṭṭef lqus deg ufus-is. Yettunefk-as tettunefk-as tɛeṣṣabt, iruḥ s tezmert tameqqrant i wakken ad yeɣleb. D wagi i d ṭṭabaɛ amenzu. Alors, deg ṭṭabaɛ-agi amenzu, d acu ara nwali? Ad nwali aɛudiw, yella win i t-irekben, mbeɛd winna yeṭṭef lqus,

Yesɛa tarennawt deg umennuɣ ad d-yas ad d-idewwer akk i temdint s uɛidiw. Dagini, en fait, wagi yezzin akka, neɣ wagi yesdewwiren akka, ɣef uɛidiw d amellal, xaṭer aɛidiw d amellal, c'est que c'est un signe de pureté, n tezdeg, n ṣṣfa. Wagi yesɛa taɛeṣṣabt d lmasiḥ

Rrasul Bulus yenna dakken Linjil-agi-ni yettwabeccer deg umaḍan merra. Wumi ara d-ihder imaren ɣef umaḍan? Beaucoup plus anda l'Empire romain akkit anda i d-yezzi, yewweḍ merra ɣer tɣemmar nni anda yella l'Empire-nni. Ur neẓra dakken déjà

Dɣa ad nwali d akken ṭṭabɛa-agi amezwaru, il représente la première église gar aseggas n waḥed u tlatin imi i yuli Lmasiḥ ɣer igenni alammi d mya u tmanyin, yeɛni à la fin du deuxième

Anda dagi dija mi d-yura Yuḥenna taktabt-agi n uwḥi, l'apocalypse, yella yakan anda atan à la fin du premier siècle. Xaṭer Yuḥenna netta merra i yemmuten d aneggaru gar tnac-nni i d-yextar akken Lmasiḥ. Yuḥenna yella deg lmenfa deg tegzirt n Patmos deg la Turquie ass-agini, dɣa dinna i d-yura taktabt-agini l'Apocalypse. Dɣa la première tabagi amenzu yettmeslayaɣ-id ɣef tmesgida tamenzut. Yettmeslayaɣ-id ɣef la première partie, yani n umezruy. Ɣef ddemma-agi, mi ara d-nwali ṭṭabeɛ wis sin, wis tlata, wis rebɛa, wis xemsa, ad d-nwali amek vraiment à chaque fois yettuɣal-d yal zzman akagini anda Sidi Rebbi yebɣa ad aɣ-d-isebgen anwa zzman ideg i d-nettɛedday. Alors, amezwaru, ṭṭabeɛ amezwaru, d ayen i iɛeddan. Ma teqqimeḍ-d yid-neɣ a gma neɣ wetma, ad twaliḍ ṭwabaɛ nniḍen, ad teẓreḍ d acu la période i yella, d acu ur tettu ara kan ad taboniḍ u ad tpartajiḍ. Ǧaw nehna talwit ɣer tikkelt nniḍen.